Бер сөйләшә башласа, хатын-кызына тиз генә бүләм димә. Очрашырга кайчан гына сүз куешканнар да, кай арада күрешкәннәр. Уңган да инде үзләре. Эшен дә эшлиләр, гаиләләрен дә карыйлар, дусларга да вакыт кала. Воронеж өлкәсендә Шишкиннар гаиләсе бар икән. Илсия, беләсеңме, аларның егерме балалары бар ди.

Әле хәтта җирен дә бирәләр хәзер. Кышкы аклыкка күмелеп чаңгыда шул үзе бер рәхәт. Әнә, кечкенә кыз да сөенеченнән нишләргә белми. Ана өчен балаларының шат авазын ишетү бәхет түгелмени? Насретдиновлар гаиләсе һәр көннән менә шулай ямь табып яши. Әйдә апасын киендерик әле. Киемнәрен киеп биеп карасын әле минем кызым тагын. Бәйрәмнәргә әзерләнергә кирәк. Әни, мин аны беләм инде, но бер җирен каушап алам. Әй, кызым, каушамыйбыз, өйрәнәбез хәзер каты итеп, яхшы итеп. Безнең биш бармак биюе башкортларныкы кебек булмый, татарларныкы була, татарча. Татар кызлары биш бармак пешерә. Ләйсән һәм Фаяз Насретдиновларның өч балалары бар. Уртанчы кыз Алия биергә, җырларга ярата, икенче гимназиянең дүртенче сыйныфында укый. Олы уллары Алмаз, сигезенче сыйныфта, шул ук гимназиядә дүрт-биш билгеләренә генә укый. җиңел атлетика белән шөгыльләнә. Кече кыз Азалига яшь ярым, апасы кебек биюче булмакчы. Йорт хуҗасы зур йөк машинасы белән ерак юлда икән. Ләйсән, иреңне ерак юлларга йөри дигән идең, әйеме? Мәскәүдә бит минем яшәүче якын туганнарым бар, шуларның балаларының туган көне иде. Ирең аркылы

Әтисе Алла бирсә кайтыр, кайтып җитәр. Исән имин йөрсен юлларда. Күркәмсез бик матур гаилә. Әле тагын алып кайтырга җыенмыйсызмы соң дүртенчесен? Хатын-кыз бәхете балада. Киләчәктә бәлләбе алып та кайтырбыз. Бүгенгесе көндә шаулап, гөрләп, шушы өч бала белән тулы гаилә булып, рәхәтләнеп яшибез әле без. Әйдә, кил әле, кызым. Ой, җимешем минем. Минем бәбием бит ул. Әйдә, монда кил әле. Әй, тукта, пешә күрмә син, кызым, яме. Бала, бала булу бит ул үзе бер олы бәхет. Безгә әле Аллага шөкер, менә шушы бәләкәй кызыбыз тугач, безгә әле җир дә бирделәр. Әле Алла бирсә, безнең планнарыбыз бик зурдан. Әле йортлар төзеп керәсебез бар. Язга Алла бирсә эшләр башларбыз дип торабыз. Менә Илсөя, менә шушы җирләрдә инде безнең бүленгән җирләребез. Алла боерса, Алла теләсә, шушы җирләрдә өйләр салып керергә инде менә шушы балалар белән. Бергә-бергә семьябыз белән. Менә Чаллы шәһәренең күп балалы гаиләләренә барысына да шушыннан җирләр бирелде. Алла бирса, монда гөрләп торган йортлар калкып чыгачак киләчәктә. Гөлия, Мине балет карарга кайчан алып барасың инде? Күптән вәгъдә иткән идең. Бер дә вакыт таба алмыйсың әле минем өчен. Вәгъдә биргәч, Люция, алып барырмын әлбәттә балетка да. Миңа, беләсеңме, классик җырлар бик тә якын. Мин романс башкаручыларны яратам. Гөлия ерактан эзлисе юк, үзебезнең Чаллы егете Айрат Имашев шундыйлардан. Бик матур җырлый. Исәнмесез. Айрат Имашевка билетларыгыз калдымы әле? Бармы? Исәнмесез. Исәнмесез. Әллә билетлар аласызмы? Билет алабыз, әйе, концертларга. Бик көчле тавышлы кем ул җырлый сезнең анда? Менә Айратыйма шул бер көн репетиция көне алган иде. Шуның тавышы яңгырый. Әйдәгез залга үтегез. Мөмкинме соң? Мөмкин, мөмкин. Әйдәгез, рәхим итегез. Әйдәгез. Бик тә күрәсе килә. Якыннан күргән юк үзем.

Татар, рус һәм чит ил төбәкләре композиторларының ария-романсларын башкаручы Айрат Имашевны якыннан беренче күрүем. Үзенә генә хас бәрхет баритон тавышлы Казан консерваториясе аспиранты сәхнәдә үзен тыныч тота. Халыкара бәйгеләр лауреаты, Рәсәй Президенты бүләге иясе Чаллы тамашачыларына үз

Айрат, син Чаллыбызда сәнгать училищесында тынлы уен кораллары бүлегендә укыгансың. Ә менә классик музыкага ничек кереп киттең? Бәләкәй чакта безнең өйдә шундый зур проигрыватель иде пластинкалар өчен. Һәм бик күп пластинкалар иде. Шулар арасында инде Чайковскийның әсәрләре булды. Аннары Щедринның Бизэ музыкасына ясалган балет Кармен сюита, аннары чит илдә, чит илдән килгән группаларның язмалары, Абба, Битлз, менә шуларны тыңлап үстем. Бәләкәй чакта ушу белән шөгыльләнә идем, әтием тренер булгач, акробатикага йөргән идем. Футболга йөргән идем. Аннары инде тугызынчы класста гитара белән шөгыльләнә башлангач, инде музыка дөньясына әкрен генә кереп киттем. Килдек инде монда сәнгать училищесына, Рамил Бурхановичка. Шундый зур-зур инструментка мине алдылар, Туба дигән инструмент мин хәзерге дә, хәзерге вакытта да инде бу инструментны бик яратам. Тамашачыларның бәясе, менә концертка киләләр, мактыйлар. Шуның өчен рәхмәт бик зур инде аларга. Әлбәттә, яшь җырчы өчен бу бик мөһим, бик әһәмиятле әйбер. Әле менә минем ишеткәнем бар, синең Мөслим Магомаев белән дә ниндидер шундый хат алышулар булган дип. Тормышта берничек тә, беркайчан да Очрашмадык. Ләкин интернет аркылы э, мин аңа хат җибәргән идем. Э, бу хат белән э, язмаларны җибәргән идем. Тыңладылар. Аннары миңа җавап бирделәр, мактадылар. Эмоция ягыннан, профессиональ ягыннан, интонация ягыннан бөтенесе әйбәт, бөтенесе урынында. Әлбәттә, хәзер инде тырыш күбрәк җырларга. Бүгенге көндә нинди эшләр белән янып йөрисең? Планнарың нинди? Минем беренче зур концертны, беренче зур программаны алып киләм Чаллыга. Алла бирса, Алла бирса, унтугызынчы гыйнварьда кичке сәгать алтыда башлана, менә бу матур залда, бу матур сәхнәдә безнең бу зур проект беренче тапкыр яңгырачак, Алла бирса, Алла бирса. Айрат, Казанда узачак Универсиадага синең башкаруда гимн язылган һәм клип та төшерелгән, әйеме? Бу сине куркытмадымы? Бик шат булдык, чөнки менә резонансы бик, бу проектның резонансы бик шундый зур.

Минем әтием. Хәзер ул да алда берса менә бу проектта катнашачак, дип уйлыйм. Ул безнең бу проектта баш администратор. Ул да минем остазым. Мин дә Илһам ул үстерде. Һәм әлбәттә ул да җырлый. Безнең нәсел чылбырыбыз дәвам итә, без бик шуңа шатбыз. Моң ул кешенең күңелендә утыра ул. Менә классика дигәндә, хәзерге яшьләр классиканы ишетәләр алар. Сотовыйларда, анда Моцарт көйләре уйный, анда грек көйләре уйный, сотовыйда, позывнойда. Ләкин яшьләр белмиләр, ничек ул классиканы тыңларга, ничек ул турда уйланырга, ничек аның белән яшәргә, тормыш белән алып барырга ул көйләрне, ул музыкаларны. Шуңа күрә аларны мәҗбүри алып килергә кирәк мондый концертларга, классик концертларга. Тирән фикерле музыка, ул бит классика гына түгел, эстрадада андый җырлар күп. Ләкин хәзерге вакытта нишләптер андый җырлар онытыла баралар, ничектер алар бу җырлар, тирән фикерле җырлар, алар бит бизнеска якын түгел.

Андый матур, әйе, ничек инде җырламаска. О, кызлар, йолдызлар, исәнмесез? Дәрния ханым, исәнмесез. Узы-узы торыгыз. Нинди җилләр ташлады сезне? Рәхмәт. Картиналар галереясына килгән идем, анда бик үзенчәлекле күргәзмә ачылган икән. Улым э, роллыга заказ биргән иде. Шуны да бер юлы кереп алмакчы булдым. Кайларда сез хәзер? Нинди эшләр белән йөрисез? Мин инде әле дә шул журналистик өлкәсендә эшләвемне дәвам итәм. Хәзер инде мин бүгенге көндә Яңа гасыр телерадиокомпаниясенең Яр Чаллыдагы үз хәбәрчесе, күпчелек радио буенча. Заманалар да үзгәреп тора, безгә карата таләпләр дә үзгәрә. Менә хәзер, мәсәлән, соңгы вакытта безгә шундыйрак таләпләр куялар, яңалыклар кискенрәк булсын. проблемалырак булсын. Шул ук вакытта шәһәрнең гел проблемасын гына да күрсәтәсе килми бит инде. Аның яхшы эшләре, матур эшләре бар. Менә минем өчен, мәсәлән, бүгенге көндә шунысы авыррак. Ә болай инде өйрәнгән эш, эшләп торабыз инде. Сезнең шигырьләр язганыгызны белә идек, укыганыгыз да бар. Әле дә булса язасызмы? Әйе, бераз языштырам. Дөресен генә итеп әйткәндә, мин үземнең журналистикага кереп китүемә шушы шигырьләремә бурычлы. Чөнки шушы шигырьләр әзме-күпме каләм тибрәтә башлагач, мин Чаллыга килгән идем монда. Э, Ләйсән әдәби берләшмәсе бар икәнен ишетеп шушында килдем һәм шунда йөри башладым. Ике улым, ике күзем нуры, күкрәк сөтемнең ул ике тамчысы, ике шатлыгым ул язмышымның, ике балы, ике ачысы. Ике моңым, ике җырым минем, ике улым, Ике канатым, Гомер елгамның ул ике яры, Пар колыным минем, пар атым. Ике улым, Тормыш күгемдәге ике йолдыз, Иң-иң яктысы, Күңелемнең ике нечкә кылы, Кояшымның ике яртысы. Гаиләм дигәннән инде мин үземнең тормыш иптәшем белән ике ул тәрбияләп үстердек инде. Алар икесе дә минем техник һөнәрләрне сайладылар. Дөрестән дә зурысын инде әз генә журналистикага алып кермәкче булган идем. Әмма ләкин балалар бит инде алар безнең сүзне тыңламыйлар. Ул инде шулай ук техник нефтьче булып китте. Ә кече улым шулай ук газ, нефть профиле буенча Казанда технология университетында укыды. Хәзерге вакытта ул Ноябрьский шәһәрендә геофизик булып эшли. Әлегә өйләнмәгәннәр, әлегә икесе дә ялгызлар. Күп кеше белән аралашасыз, эшлекле ханымнар белән күрешәсез. Шулай да, Әгъния ханым, менә Чаллыда менә ул хатын-кыз дип, сез кемнәрне атар идегез? Тәгаен генә әйтүе дә кыен, бик күп алар бездә. Минем бик хөрмәт иткән хатын-кызым ул Энҗе Зия кызы Закирова. Ул табибә, Күп еллар инде ул бишенче шәһәр дәваханәсендә неврология бүлеген җитәкләде. Хәзер шунда ук шул бүлектә инде невропатолог булып эшли. Мин аны бик хөрмәт итәм. Ә икенче бер ханым, ул минем бик якын дустым диясем килә инде ул. Менә Нур яшьләр үзәгендә эшли, Замира Галиевна Варищева. Ул безнең татар балаларына, татар яшьләренә үзебезнең менә шушы Халкыбызның традицияләрен өйрәтергә, туган телебезне өйрәтергә, мәдәниятебезне өйрәтергә менә җан атып йөргән кешеләрнең берсе. Тагын бер ханым турында әйтәсем килә, ул инде минем каләмдәшем Илисә Ганиева. Мин аңа бик сокланам ул ханымга. Ул бик күп укый ул, күп белә ул. Аннары соң ул үзе дә менә балалар кебек менә дөньяга Сокланып яши торган кеше. Илләр гизә, матурлыкны менә күрәсе килә аның. Алар инде минем теге тормышымны, үземнең тормышымда бизәүче кешеләр. Кеше беренчедән белемгә омтылырга тиеш дип исәплим мин. Укыган кешенең аның ниндидер дә булса максаты була. Татар хатын-кызларына барыбер дә ниндидер менә тыйнаклык хас. Ул бөтен яктан да өлгер булырга тиеш.